Helo 'na a chroeso cynnes iawn i chi i Ffermio! Heddiw, dan ni'n niwrnod agored y Gymdeithas Ddefaid Genedlaethol, yr NSA, ar fferm Maes Llwyni ym Mhenegoes, ger Machynlleth. Mae'n gyfle i bawb sy'n gysylltiedig â'r diwydiant defaid ddod ynghyd i drin a thrafod pynciau'r dydd. Ac yn ystod y rhaglen hefyd, mi fyddan ni'n gweld Aled Rees yng nghanol y silwair lawr yn Aberteifi. Ond cyn hynny, mae Meinir a finnau'n mynd i grwydro.
Agorwyd y diwrnod agored eleni gan Sir Mary Gris o Dywyn. Mae'r digwyddiad yn cael ei chynnal bob yn ail flwyddyn ac yn un sy'n cynnig cyfle i'r sector ddefed yng Nghymru weld y datblygiadau diweddaraf. Mae yna gystadlaethau, seminarau ac arddangosfeydd o bob math. a chant a hanner o stondinau.
Mae disgwyl i tua 5,000 o bobl ddod yma heddiw ac mae yna fisoedd o baratoi wedi bod ar gyfer y diwrnod. Mae'n dipyn o fraint i'r perchnogion cael cynnal digwyddiad o'r fath ar eu tir. Ac Alun sydd wedi cael bod rownd y fferm yn busnesu.
Mae'r digwyddiad symudol yma yn cael ei drefnu ar dir ffermydd Maes Llwyni a Maes Teran. Mil o erwe sy'n codi i fil o droedfeddi. Dau frawd sy'n ffermio yma, Dafydd Parry Jones, ei wraig Glenys, a'r plant Lleuwen sy'n chwech oed a Nela sy'n dair yn byw ym Maes Llwyni, tra bod John Parry Jones, ei wraig Carys, Elain sy'n dair ar ddeg a Dyfan sy'n ddeg ym Maes Teran drws nesa.
Wel, tan 2006 oedd ni yn ffarm um, A wedyn yn 2006, wedyn nath ni wahanol dwy ffarm, uh, fel John yn Maes Telan ac felly lawr ag i fan hyn i Maes Llwyni. Mae'r dwy ffarm yn cael ei redeg hollol ar fo hen bob, bob dydd a dyn ni'n gwneud y gwaith silwedd efo'n gilydd ac yn ffanu'r peiriannau silwedd. A mi oedd eich tad yn gweld yn bell iawn, achos mae'n broblem yn y diwydiant, ffermwyr hŷn ddim yn trosglwyddo'r awenau ddigon cynnar i'r bobl ifanc, yn dydy? Ynddi, wel, da ni wedi bod yn lwcus iawn fel e, dwi'n credu. Um, wel, pan o'n i'n yr ysgol, o'n i'n edrych ar ôl y defaid, gymryd bron i hyrddod. Wedyn, oedd o, oedd o diddordeb, oedd rwy'n yn cael y diddordeb yn doedd. Mm. A wedyn yn syth ar ôl gadael ysgol, um, ges i edrych ar ôl y defaid a'r gwartheg i gyd. Ond yn Dafydd oedd yn ngofal yr maintenance a'r tir a'r tractor, so bethau'n gweithio rhaid da. Bod ni'n gallu, y ddau yn yn gweithio hollol ar wahen. Ac O'n i'n mwynhau yn hunan, ond yn 2006, gyrhaeddodd dad i ben blwydd 65 a oedd hi'n bosib gwahanu y ddau, wneud o'n ddau fusnes gan bod yna ddwy ffarm.
Mae'r brodyr yn bugeilio 2,000 o ddefed, 1,500 ohonynt yn ddefed Texel Croes Suffolk a 500 yn ddefed Brecknock Hill Cheviot, gan ddefnyddio hyrddo Texel, Suffolk a Charolais arnynt. Felly, pryd mae tymor wyna yn dechrau efo chdi? O, wythnos ola mis Chwefror yn cychwyn, ond um, rhan fwyaf yn dod yn mis Mawrth. Bythefnos cyntaf Mawrth, dwi fwyaf prysur, ydy. Mae'n lenydd oedd rhyw 500 mewn wythnos o ryw ddecfed ymlaen. Ew, rydda.
Do, so mae'n Ond yn wyna, wyna fewn yn os, maen nhw'n mynd allan yn dydd. Mae gen i gia rownd y siediau defed, wedyn, sied defed, wedyn, allan i drio wsio'r borfa, yeah, bob yeah. ffordd allan i mewn ffordd, wedyn, dyn nhw'n gael fawr o silage, ynddo. Dyn ni'n gwerthu'r wy'n i gyd ar wetros sgim, ynddo. Uh, ddechreuon ni'r ddwy lynedd cyn troi'n organic, a dyn ni'n dal i, yna fo, ers ynnu wedyn gwerthu'n organic i'r wetros. Da ni'n dechrau gwerthyrau cyntaf wythnos gyntaf Mehefin. Yeah. A wedyn mlaen i dechrau mis Rhagfyr. Da ni'n neud efo'r trwy'r sgîm bod genno ni supplyio nhw trwy well, bob wythnos ac ar un ail wythnos trwy'r season wedyn. Da.
Mae'r brodyr hefyd yn cadw 135 o wartheg sugno Limousin gan ddefnyddio tarw Limousin.
Yn ôl yr 80au, Brunson i taro Lwmys yn cyntaf, wedyn di rhyw fridio ymlaen o hynny. Dyny, a Lwmys yn ar Lwmys yn wedyn y rhan fwyaf, wedyn di mynd yn eitha pur. Ond yn ddiweddar, dwi wedi prynu ambell un ar ryw sbash o Belgian Blue yn yno, yeah. jyst er mwyn uh, cael rhyw damed o chydig fwy o siep ynda, yeah. ond ei fridio o honno wedyn. Wedyn mae gen i ychydig o wartheg, wel ar ôl ni wahanu yn 2006 nes i brynu ychydig o wartheg pedigree, so mae gen i rhyw bymtheg i ugain o hynny wan. Do lloio nhw dyflwy, dyflwydd a hanner wedyn? Ie, do, da ni bod yn lloio dros y blynyddoedd o'r tua dwy flwydd yma ynde? Ie. Trio gael nhw i droi llor awn yn eitha handi. A chi.
A pesgi bob peth, pen arall wedyn? Ar ôl mynd yn organig, aethon ni besgu pob peth, oedden ni'n besgu popeth wedyn am yw chwe mlynedd. Yeah. Ond wedyn, um, dyma, fi gododd pris y gwartheg stor a mi gododd pris y ffid yr organic hefyd, so mm. wnaethon ni fwy werthu gwartheg stor, gwartheg stor organic wedyn.
Ers 2001, mae'r ddwy ffarm wedi cael ei rheoli yn y dull organic. A bellach, Mae'r brodyr hefyd wedi ymgeisio ar gyfer cynllun Glastir. Wan yn ddiweddar, rydyn ni'n clywed am nifer o ffermwyr sydd yn troi oddi ar y cynllun organic a mynd yn ôl i ffermio yn y dull confensiynol. Felly, tybed beth sy'n cadw'r brodyr yn ffermio'n organic? Dwi'n credu bod yna bod yna ddyfodol i'r system organic. Dyn ni'n lwcus bod ni am marchnad efo Waitrose a mae cwsmer Waitrose lawr yn Llundain yn fodlon talu am, am y cynnyrch. Mm. Um, ac fys, a fyswn i'n aros yn, yn, yn, yn organic. Dwi'n teimlo bod o... Dydyn... Um, faint o stoc dyn ni'n cadw ar racer, dim lot yn llai, ond dwi'n teimlo bod ni'n torri lawr ar y cynnyrch sy'n gorfod o fewn yr ffarm. Um, dyn ni'n mwyn cario gwrtaith fewn, ond dyn ni'n rhoi ffosfet lawr, ond dyn ni'n mwyn cario gwrtaith fewn. Dyn ni'n ceisio ail, ail hadu'r cea seiled mae bob 30 mlynedd. Ac wedyn, wrth, wrth ei ail, ail hadu nhw, mae meillion gwyn fewn, meillion coch, um, ffugwell, ac um, hefyd roed um, chicory fewn. Wel, Ian, ni'n sylwi mae'n ambell un yn fan hyn rwan. Be mae hwnna'n rhoi yn ychwanegol i chi? Mae hwnna'n rhywbeth gweddol ddiweddar, ynddi, dwi'n dall? Ynddi, mae i um, goddiliau fel melawdd yn chyfech yn dyfnach. Mae'n codi'r mwynau fyny o'n dyfnach o'r, o'r tir, felly gobeithio bod yr anifeiliaid chyfech bach yn chyfech bach mwy iachus. Os dyn ni eisiau cynnyrchu fwy o fwyd, dwi'n teimlo bod y system organic yn, yn edrych ar ôl y tir hefyd. Mhm. Mae hi yn, yn annog i chi roi calch lawr, annog i chi gadw fertility'r tir fyny. Yeah. Ac os oes angen cynnyrchu mwy o fwyd yn, yn, yn y dyfodol, dwi'n credu bod yna digon o wmff mewn tir organig i respondio i'r galwad yna hefyd yn yr dyfodol.
Dafydd a John, mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd. Sut ydych chi'n teimlo erbyn rwan? Wel, yndi, mae'n eitha um, waw i weld yr holl bobl yma ac uh, ynddi, mae'r holl waith sydd wedi mynd mlaen ers misoedd bellach yn uh, wedi dwy'n ffrwyth gobeithio. Dwi'n jyst yn gobeithio bod y lle'n edrych yn neis a bod pawb yn gallu mwynhau hynna'n yma. Wel, mi allai sicrhau chi, David, bod y lle yma yn edrych yn ffantastig. Ond John, sut deimlad ydi o gwybod bod yna filoedd o bobl yn trampio ac yn busnesu mhob twll a chornal yma heddiw? Wel, mae'n neis iawn. Diwrnod i cyrraedd o diwedd, a ni wedi edrych ymlaen wan ers Wel, ers blwyddyn, blwyddyn hanner, ond misoedd dwytha mae dyn nhw baratoi cyfri'r dyddiau lawr. Um, mae'n job meddwl yn diwedd, mae diwrnod wedi cyrraedd, no be, ond uh, ynddi, nice iawn. A gobeithio fydd y tywydd wan o'n ochr neu pan awma, ynddi. Uh, di gael pyn o lew bore yma, ond uh, hael wan pan awma i gael uh, bobl rownd ar y fan tŵr, a uh, dylsau fynd yn iawn. A faint o fraint ydy, Dafydd, cael y digwyddiad yma ar eich tir chi? Wel, mae'n golygu lot

Mae tua deugain brid gwahanol o ddefed yn bresennol yma heddi. Dyma chi brid y Blueface Leicester, sydd yn glân o ansawdd arbennig iawn, ac yn boblogedd iawn gan ffermwyr i gynnyrchu y ddafad mewl. Wel, mae hwn yn glamp o hwrdd. Dyma i chi hwrdd penwyn Llanymddyfri. Maen nhw'n medru goroesi ar y mynyddoedd yn ogystal a chynnyrchu tipyn o ŵyn. gornel hon, mae yna gystadleuaeth i ddyfalu pa gni sydd yn perthyn i ba ddafad. A mae dyfu arbenigwr sydd yn mynd i helpu fi, Bedwyr Jones. Wel Bedwyr, fel ti yn gweud y gwahaniaeth rhwng y gwahanol glân yma? O, mae yna bob math o ffyrdd i, i ddweud gwahaniaeth rhwngthyn nhw, rhwng i lliw a'i bryd, a'i uh, pa mor feddal a pa mor uh, galad ydy'r gwlân felly. Oes. Mae hwn fan hyn o ansawdd da iawn. Yndi, yndi, mae hwnna o lan allan o'r ddafad blue face.
Um, mae nhw'n defnyddio dipyn ar hwnna i wneud uh, dillad, dyddiau yma felly. Yndi. Ac yna mae hwn wedyn o ansawdd gwath, sef uh, allan o'r ddafad ddi. Ie, mae'r Gwlân Du yn un o'r ei, uh, rhata sy'n ei gael deg wir, achos uh, fedra nhw'n gwneud dim byd o Gwlân Du, does o'n bosib rei lliw na dim byd ato fo'n efo unrhyw wlân gwyn, mi fedra nhw adio unrhyw liw licio nhw ato fo. Felly beth bydd hwn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yn benna? O, carpad ydy'r unig beth mae'n siŵr y fedra nhw rhaid y Gwlân Du ato, ie. Lan o'r Alban, swn i'n dweud, o, mae o'n reit, uh, reit galad sydd angen bod ar y ddafad fynydd. Mae rhaid cael y, y cledwch yna er mwyn i gedi byw ar y mynyddoedd. Wedyn, da ni'n ôl i, i wlan bach mwy meddal o'r lawr gwlad eto fan hyn, lle. Os tipyn wedi cysadlu ar, yn y gysylltiad? Oes, oes, dwi'n meddwl bod, oes.
Oes, ydyn ni'n gan i, gan i weld ar ddiwedd y dydd faint uh, yn llwyddiannus. Pob lwc i bawb, da. Diolch o. Diolch.

Wel, cadeirio'r pwyllgor wrth gwrs, a ni'n ffodus iawn bod ysgrifenyddes arbennig o dda gyda ni, sef y Jane, a, ond jyst bod yna a, dros yr arwerthiantau i, i gael siarad â bobl, ac wrth gwrs, os oes rhyw broblem, byddwn ni'n gallu dod lan ag yn y pwyllgor ar ôl ni a gobeithio byddwn ni'n gallu uh, neud rhywbeth amdano fe erbyn y flwyddyn canlynol. A da chi'n brysur yma heddiw hefyd, Gwyn, yn y diwrnod agored? Wel, o dyn ni yma, mae'n hyfryd cael dod, cos mae hwn, mae'n ddornod arbennig, fi'n credu, digwydd bob yn ail flwyddyn, i fobl y defaid, dyma cyfle i ni gael gweld beth sydd ar y farchnad, neu a os o bethau newydd wedi dod ar y farchnad. Ie, beth i holl fwriad y diwrnod agored yma? Wel, mae sawl beth. Fel o'n i'n dweud, mae'r holl stondinau gyda ni yma o wahanol bethau at y defaid, ond hefyd mae cyfle i mynd o amgylch y ffarm a cael gweld hefyd, dwi'n bod fel o'n i'n sôn, cael gweld beth sy'n ar y farchnad, felly bod rhywbeth newydd wedi dod ar y farchnad, achos i ni gyd yn wylio syniadau newydd i wneud uh, y byd yn haws i ni i, i ffermio ar, ar, y, ar y defaid. Mae fe'n Molfwr flwyddyn nesa, a wedyn byddwn ni nôl yng Nghymru y flwyddyn ar ôl ni. Diwrnod i ddysgu felly, Gwyn? Diwrnod i ddysgu, a byddwn ni byth rhy hen i ddysgu. Na, da chi ddim yn gwir.
Na, na.
Mae Cymru'n cyfrannu'n heleth i gynnyrchiad bwyd yn Ewrop ac yn medru cynnyrchu cig oen o safon uchaf. Ac i hybu hynny, Un o'r atyniadau yma heddiw yw coginio. Mae yna dipyn o bobl wedi ymgasglu i weld dau frawd, dau ffarmwr lleol, yn mynd benben i'w gilydd i weld pwy sy'n medru coginio y pryd o fwyd gore. Ie, ond pa un fydd ar y brig, gawn ni weld nes ymlaen. Nes ymlaen hefyd, mi fydden ni'n gweld llawer iawn mwy o'r NSA, ac mi fydd Aled Rees yng nghanol y silwair. Mae'n anodd iawn credu bod yna rhywun wedi cael silwair yn barod pan mae'n studo bwrw yn fan hyn. Ond 'na ni. Welwn i chi eto mewn dau funud.